Чөнки менә без татар теле бетә дибез, сакларга кирәк аны дибез, ләкин язучылар безнең бик күп инде алар, 330, ялгышмасам, ләкин һәрберсе дә вакыт тапмый балаларга пьеса язырга. Шуның өчен дә мин Зөлфәткә бик нык рәхмәтле идем директор буларак. Ә Зөлфәт белән танышуыбыз безнең Казан дәүләт университетында башланды. Алар группасына Мишәрә дигән бик чибәр кыз белән без берничә ел тордык, ул да мөслим кызы иде. Һәм шунда ук аның группадашы торганга да, әлбәттә бит инде ул хәбәр бик тиз тарала, без укырга килгәч, Зөлфәтне татарның Пушкины дип йөртәләр, шулкадәр популяр иде ул. Бу вакытта бит Нәрисә белән урта укый университетта, Рәшит абый Әхмәтҗанов та, Клара Хакбулатова да бик күп, бик күп шагыйрьләр, язучылар укый торган чор иде ул. Һәм мин ул вакытта комсомол бик актив эшли иде. Мин комсомол активисты буларак, Володя Егоров дигән безнең комсомол секретаре, аннан аны Мәскәүгә алып киттеләр эшкә хәтта, Пастухов беренче секретарьскә комсомол вахтаны Мәскәүгә алды һәм ул безнең мәдәният министры да булды Россиянең. Шундый, шулай ук менә сәнгатькә җаны-тәне белән сәнгатьне аңлаган кеше иде. Мин аның янына килдем дә, Володя, мин әйтәм, менә мөмкин булса Илһам Шакировны университетка чакырырга иде, ул бер мәртәбә дә университетта булмаган икән. Пожалуйста, диде. Барып сөйләшеп карагыз, ди. Без филармониягә барган идек, бер журналист малай белән 750 сум акча сорадылар. Кая инде студентлардан бу акча булсын. Шуннан ул журналист малай белән без киттек, Илһам абыйның Минжинский клубында концерты иде. Килмәссез микән безгә университетка студентлар белән очрашырга, дигәч, Кил әле, ди, Усманов белән аларның концертлары бергә бара иде. Илһам, пойдем, я физфак закончил, пусть нам дадут это актовый зал, хотя он в аварийном состоянии, вот если дадут нам актовый зал, мы пойдем, диде. Илһам абый ризалык бирде, бушка әлбәттә, һәм безнең университетка килде. Ул шулай ук җыр һәм шигырь кичәсе иде. Роберт Батулла, Гәрәй әфәнде, сез дә янда идегез бит, әй, ялгышмасам? Әйе, Гәрәй әфәнде һәм Клара Булатованы кертергә дигән идек, ләкин Илһам абый списокны карады да, Сәйдәш Гарифуллин, Ирек Галимов, Зиннур Гыйбадуллин баянистлары иде, Шуннан, Беләсезме, әгәр дә мөмкин булса, Клара урынына Зөлфәтне кертегез, диде. Шуннан соң ул кичәне мин алып бардым. Беләсезме, Клара апа залда утыра, үпкәләде дә, шигырь язып Илһамга биргән. Илһам аны миңа бирде дә. Минем бөтен шигырь исемдә калмаган, ләкин яшь вакытта бер укыгач та шигырьләр истә кала иде. Ничә еллар син сәхнәдә, мин заллардан күзләдем, Карашыңны эзләмәдем сатмасын дип күзләрем. Авылыңда булдым быел, кырларыңны иңләдем, Яңа Бүләк кырларына серләремне сөйләдем дигән юллар исемдә. Ул Илһамга багышланган Клара ханым шигыре иде. Ләкин Илһам абый Зөлфәтне сайлады. Берстән дә бит ул, беләсезме, менә мин кичәгә әзерләнгәндә дә, Әйтәм, Зөлфәт бит ул бик чибәр инде, зәп-зәңгәр күзләр, пөдрә чәчләр. Аңа гашыйк булмаган кызлар сирәк булгандыр инде, Резеда Фирая, ләкин тормыш иптәше булырга сиңа Ходай бәхет биргән, менә шундый балалар табып үстергә сезгә. Шуңа күрә әйтәсем килә, аның ул кичәдә ничек шигырьләр сөйләве, менә Гәрәй әфәнде анда булгач, ул вакытларны беләдер ул. Төнге бергә хәтле барды ул кичә. Илһам абыйның җырламаган җыры калмады. Әле дә хәтеремдә, өченче көн тоташ кар яваны сорадылар да, ул аны үзе пианинода уйнап җырлады һәм Әлдә такта бармы монда, ди, такта алып мендек тә яза торган такта Ятма, йоклап уян инде, уянырга вакыт җитте, дигән студентлар белән бергә шундый җыр да өйрәнде Илһам абый. Шундый менә күңелле кичә булды ул вакытта. Бу менә Зөлфәт белән безнең танышуыбыз. Аннан соң инде менә бу театрда эшли башлаганнан соң без университетны бетергәч җиде ел Бүленмәдә яшәдек. Монда күчеп килдек, Казанда бер генә татар мәктәбе калган икән, 35 нче мәктәп. Һәммәсе, Илдус Асыйф, безнең баш режиссер, шул хәтле кешеләрне тетрәтерлек, җаннарына үтеп керерлек спектакль куясыбыз килде. Ул Чыңгыз Айтматовның легендасы Махмутлар турында иде. Сез бит беләсез инде махмутларның кем икәнен. Элек Азия далаларында шундый кабиләләр яши, берсе-берсе белән сугышалар да, пленга алалар ир-атларны һәм Аларның башларын кырып, верблюд татарча ничек була? Төя, төя. Төянең ишәген башларына кигертеп, кояш астына чыгарып ыргыталар. Теге куе каты кара чәч үсә башлый. Ишәк бик нык башны кысып, алар аңнарын югаталар һәм бөтенләй хәтерләрен югаталар. Әти-әниләрен дә, туганнарын да беркемне дә белмиләр. Һәм менә шул күбесе